Minkejja li għandna diversi dizzjunarji stampati, ftit li xejn insibu riżorsi simili fuq l-internet, tħalli barra ilmiklem dot com, li huwa dizzjunarju tematiku, u Dizzjunarju tal-Malti, li tista' taċċessah mill-indirizz maltesedictionary.org.mt. Minħabba li dan is-sit jiddependi fuq riċerka kontinwa u jinqeda b'sorsi differenti, ma jistax jitqabbel mas-sofistikazzjoni ta' dizzjunarji oħra stampati, imma jibqa' l-aktar dizzjunarju avvanzat li nsibu b'ilsienna fuq l-internet. Fil-paġna prinċipali tad-Dizzjunarju Malti, insibu l-għodda ewlenija minn fejn nistgħu nfittxu l-kliem li rridu. Iżda qabel ma nibdew inqallbu fih, tajjeb nagħtu ħarsa lejn x'possibiltajiet oħra joffri dan id-dizzjunarju. Ngħidu aħna, barranin li ma jafux b'ilsienna, imma li jeħtieġu t-tifsira ta' xi kelma Maltija, jistgħu jaqilbu l-interface għall-Ingliż mid-drop-down menu li nsibu fuq net, fuq il-lemin. Barra minn hekk, nistgħu nfittxu wkoll kliem Ingliż sabiex ningħataw tifsira bil-Malti, billi nagħfsu s-search in English glosses. Għalhekk, jekk nieħdu din l-għażla u nfittxu, per eżempju, cats, għax ngħiduha kif inhi, l-internet inħoloq għall-qtates, ningħataw qattus, pejxu, u kliem ieħor relatat mad-dinja felina. Imma l-issa, ejjew nibqgħu fil-paġna prinċipali. F'każ li m'għandniex aċċess għal karattri Maltin, xorta għandna l-possibilità li ndaħluhom permezz tat-tastiera li tidher ħdejn il-kelmiet fittex bil-Malti. Għandna wkoll l-għażla li nagħmlu tiftixha aktar avvanzata, billi fost l-oħrajn nagħżlu x'kategorija ta' kliem irridu u minn liema sorsi. Ġaladarba nibdew infittxu kelma, ngħidu aħna, ktieb, ningħataw diversi riżultati li jinkludu kemm il-kelma nfisha, kif ukoll frażijiet oħra li jinkludu l-kelma ktieb. Għal kull kelma ningħataw ukoll il-kategorija, jiġifieri jekk dik il-kelma hix nom, verb, Aġġettiv u l-bqija. L-għerq, f'dan il-każ KTB, u xi drabi ningħataw ukoll it-tifsira bl-Ingliż. Meta ngħafsu fuq il-kelma li rridu, ningħataw saħansitra aktar dettalji. Hawnhekk nerġgħu nsibu l-parti tad-diskors, it-tifsira bl-Ingliż u l-għerq, flimkien ma' kelmiet oħra relatati, il-frekwenza tagħha fil-lingwa, u informazzjoni dwar is-sors li minnu ttieħdet dik il-kelma. Fin-nofs, imbagħad, insibu eżempju tal-kelma użata f'sentenza u l-inflessjonijiet kollha tal-kelma skont il-ġens, jiġifieri l-femminil u l-maskil, u l-att, jiġifieri s-singular, l-att imtenni, u l-plural, flimkien mal-kitba fonetika tal-kelma skont l-Alfabett Fonetiku Internazzjonali. F'xi daħliet insibu kolonni oħra skont jekk il-kelma li fittixna għandhiex varjanti, per eżempju widna jew wedna, jew hekk hix verb. Fil-każ tal-verbi ningħataw ukoll it-temp, jiġifieri jgħidilna jekk il-verb li fittixna hux fil-perfett jew fl-imperfett. Minkejja dawn il-faċilitajiet kollha, dan id-dizzjunarju għadu fil-fażijiet bikrija tiegħu u m'għandniex neħduha bi kbira jekk insibu xi għeltijiet. F'dan il-każ, aħna wkoll nistgħu nkunu kontributuri billi nikkuntattjaw lill-amministraturi ta' dan id-dizzjunarju mill-buttuna tan-nofs, fuq nett. U ħaġa oħra tal-aħħar. Kontu tafu li dan id-dizzjunarju nistgħu nużawh sabiex niktbu poeżija? Mela x'inhu? Nagħmlu mod irridu nfittxu kliem li jirrima ma' storja. Kull ma rridu nagħmlu huwa li ndaħħlu o r j a.